עס קומט אויס יום טוב פורים. פורים איז די איינציגסטע יום טוב וואס דורך היסטערי האבן פול מיט קעניגן געטרייט צו צושטערן. ס'איז געווען גזירת שמד אסאך מאל, ס'איז געווען אנדערע זאכן און צרות פאר אידן, אבער ס'איז נישט געווען קיין איין אנדערע יום טוב וואס די גוים האבן געטרייט צו צושטערן חוץ יום טוב פורים. און אפילו היטלער ימח שמו, זיין ערשטע גזירה וואס ער האט געמאכט אויף די אידן נאך פאר די וועלט מלחמה איז געווען אז אידן טארן נישט האלטן די יום טוב פורים. וואס איז געווען אזוי מיט די יום טוב פורים אז עס האט אזוי געבאדערט די גוים? פארוואס האבן זיי נישט געטרייט צו שטערן יום טוב פסח? פסח איז דאך די יסוד פון אידישקייט, אלעס זאגט מען זכר לציאת מצרים, איז וואס עפעס? פסח האבן זיי נישט געטרייט צו שטערן, וואס איז מיט אנדערע ימים טובים, שביעית, שביעית איז צייט מגן די תורה, וואס איז מיט די יום טוב פורים אז זיי האבן זיך אזוי פארלייגט? די תירוץ איז, ווייל פורים איז א יום טוב וואס ברענגט האפענונג. פורים ליינט מען די מגילה, וואס שטייט אין די מגילה? אז ס'איז געווען די זיגל פון די קעניג, אז מ'גייט אויסהרג'נען די אידן, און אז ס'איז זיגל פון א קעניג קוקט עס אויס ווי ס'איז נישט דא קיין וועג ארויס, דאס איז עס. און מיט דעם אלעם איז געשען ווען א הפך היא, ס'האט זיך איבערגעדרייט. סאו וואס זעט מען פון דעם? אז ס'איז דא האפענונג. ס'איז דא האפענונג. אפילו ווען זאכן קוקן אויס ווי ס'איז נישט דא א וועג ארויס, איז דא א וועג ארויס. איז וואס די אידן האבן גענומען פון דעם? וואס די אידן האבן געזען פון די יום טוב פורים דורך אלע דורות אז אפילו ווען זאכן זענען אזוי שמאל, ווען זאכן זענען אזוי ענג, ס'ממש האט אויסגעקוקט צו ווערן צייטן וואס די אידן זענען געווען אזוי געדרוקט, מ'האט נישט געוואוסט וויאזוי קען מען זיך עצה געבן. איז געקומען די יום טוב פורים און דאס האט אויפגעלאכטן די אידן, עס האט געוויזן פאר די אידן אז עס איז דא האפענונג, יש תקווה, עס איז דא האפענונג, און די גוים האבן דאס געוואוסט און זיי האבן געוואוסט וויאזולאנג די אידן האבן האפענונג גייסטו זיי נישט קענען צושטערן, אבער טאמער דו נעמסט אוועק די האפענונג קענסטו צושטערן די אידן. סאו די גוים האבן געוואוסט טאמער וועסטו טרייען צו צושטערן עני אנדערע יום טוב וועסטו גארנישט אויפטון, ווייל די אידן קענען אלץ טרעפן וועג ארום, אבער יום טוב פורים טאר מען קען מען עוקר זיין, ס'איז נישט געווען אזוי ווייט די פורים, ס'איז וואס די פורים לערנט, ס'איז וואס די פורים ווייזט אויף די האפענונג, טאר מען קענסטו אוועק נעמען די האפענונג, דאס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי די קענסט מצליח זיין צו צוהארגענען די אידן, ווייל טאר מען איינער פארלירט האפענונג, דעמאלטס איז נישט דא קיין ווייטער, ס'איז נישט דא קיין אסד פאר אים. און דאס זאל יעדער איינער זיך לערנען פון פורים, נישט קיין חילוק ווי ענג די מצב איז, נישט קיין חילוק ווי געדרוקט א מענטש טרעפט זיך, היינט זענען אונז שוין נישט אין די טייפ אוו גלות ווי די גוים דרוקן אונז און מאכט גזירות אויף אונז, היינט איז מער א גלות ווי יעדער איינער לעבט פאר זיך, יעדער האט זיך זיינע אייגענע פראבלעמען. און אסאך מאל א מענטש טרעפט זיך אין א מצב, ס'איז אזוי געדרוקט, ס'קוקט אויס ווי ס'איז נישט דא א וועג ארויס, ער פילט אינגאנצן פארלוירן, דארף מען וויסן, יש תקווה לאחריתך, ס'איז דא א וועג ארויס, ס'איז דא האפענונג, געב נישט אויף, ס'איז דא האפענונג, און לערן דיך אויס פון פורים, אפילו ווען ס'איז געווען די חסימה פון די קעניג, האט זיך עס געקענט איבערדרייען, די זעלבע זאך קען זיך איבערדרייען יעדעמ'ס מצב, נישט קיין חילוק וואס די מצב איז און וואס די פראבלעם איז, נישט קיין חילוק ווי געדרוקט ס'איז, ס'קען זיך אלץ איבערדרייען. איז א מענטש אליין קען אסאך מאל נישט זען די וועג ארויס, מיינט נישט ווייל דו זעסט נישט א וועג ארויס פון דיין פראבלעמען אז ס'איז נישט דא א וועג ארויס. דו זעסט עס נישט, אבער ס'איז דא א וועג ארויס. סאו, לאמיר נעמען די יום טוב פורים, און לאמיר זיך פרייען. און לאמיר זיך פרייען אז מ'קען האלטן די יום טוב פורים. און לאמיר זיך פרייען מיט די יום טוב פורים. און לאמיר זיך פרייען מיטן אייבערשטן, און לאמיר זיך פרייען אז מען קען האבן האפענונג, און האבן האפענונג, און עס מיטנעמען א גאנץ יאר. האטס א פרייליכן פורים.